हम गुंजन ठाकुर अपने सब गोटे के नमस्कार करैत अपने सब गोटे के स्वागत करै छी अपन चैनल पर मे अभिनंदन करै छी अपने सब गोटे केना छी आशा करै छी जे अपने सब गोटे स्वस्थ है मस्त है आइ चर्चा करब बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र संख्या बत्तीस महागठबंधन के उम्मीदवार के घोषणा भ चुकल जय में कांग्रेस के सीट देल गेल और कांग्रेस से हमर सभक बेनीपट्टी के अपन लोकप्रिय नेता अपन बेनीपट्टी के अपन अपन क्षेत्र के बेटा के उम्मीदवार देल गेल जे छथि हमर सबके भाईजी श्री नलनी रंजन झा जी जिनका कांग्रेस के तरफ से हुनका अपन कांग्रेस के बेनी पट्टी के नेता छथि बहुत दिन से छथि कांग्रेस में हुनकर पिताजी सेहो रहथिन तो अपने बेनी पट्टी से हुनका टिकट देल गेलनि है एहि बेर बेनी पट्टी विधानसभा क्षेत्र संख्या बत्तीस से जाहिमे हुन जाहिके लेल भाई जी नलनी रंजन झा जी के बहुत बहुत शुभकामना अग्रिम जीत जीत के अग्रिम शुभकामना दैत हम नलनी रंजन झा जी के बेनीपट्टी सँ चुनाव लड़बाक लेल बहुत बहुत शुभकामना दै छियनि जे अपने बढ़िआँसँ अपना क्षेत्रमे अपना चुनाव लड़ी आओर जनताके नीक काज करबाक लेल अपना क्षेत्रमे उतरी बताबी जे हमर सबके बेनीपट्टीमे अपन क्षेत्रके नेताके कोनो टिकट नहि देल गेलै कोनो पार्टीसँ एगो क्षेत्रके नेता सी पी आइसँ बिहार राज्यके परिषद आदरणीय श्री कृपानंद झा आजाद जी जिन जे सी पी आइसँ

जेलमे रहिकऽ चुनाव लड़ल रहथिन तहिया हुनका बाइस हजारसँ बेसी वोट भेटल रहनि आइ बेनीपट्टी विधानसभासँ जे सीट भेटलैए जे टिकट भेटलैए कांग्रेसके ओहिके लेल हमर आदरणीय गार्जियन श्री कृपानंद झा आजाद जी हमर भाईजी नलनी रंजन झा जी के शुभकामना व्यक्त केलखिन हैं फेसबुक पर ने पोस्ट कलखिन हैं नली रंजन भाईजी के जीतक शुभकामना देवाक लेल हम हमहूँ हुनका शुभकामना व्यक्त करैत अपन चाहै छी जे हमर बेनीपट्टीके जनता मतदाता मालिक जे अपने सब गोटे से आग्रह जे अपने सब गोटे हमर बेनीपट्टी की अपन क्षेत्र के नेता हमर क्षेत्र के अपन बेटा जे अहाँ सबके बिचले उतरल छथि हुनका भारीसँ भारी मत दऽ कऽ अपन विजय बनाबी आओर अपन बेनीपट्टीके विकास करी अपन बेनीपट्टीके नीक बनाबी अपन बेनीपट्टीके आगाँ बढ़ाबी एखन धरि जे बेनीपट्टीमे जे नेतासभ अयलथि हे ओ केवल अपन जेब भरलथि हे दोसर जतेक नेतासभ आयल छलथि हे ओ सभ विधायक ओ अपन जेब खाली भरै छथि कोनो काज नहि केने छथि क्षेत्रके विकास कतऽ भेल छै ग्राउंड परमे से के देवाला छथि जवाब तऽ हम अपने बेनी पार्टीके समस्त मतदाता मालिकसँ आग्रह जे अपने सब गोटे भारीसँ भारी मत दऽ कऽ नलनी रंजन झा भाईजीके जितेबाक कोशिश करी भारीसँ भारी मत दऽ कऽ हुनका विजय बनाबी